Akpe, mída akpe ne xexe kɔnea katã, eye mído gbe ne ʋe dukɔ, tso ɣedzeƒe va se ɖe ɣetoɖoƒe, tso dziehe yi ɖe nyiehe. Eʋe viwo le gbedzi kple aƒe siã, mine ŋu emi. Egbea ganye xotutu ŋkeke tɔxɛ aɖe, elabe míena minya be teƒe tɔxɛwo le aŋlɔ me. Eʋe vi geɖe Enye eƒe dzidzɔ be yewoanye teƒe yawo. Gake ɖe, mina míanya va yi be, evi yi ke be yeanye nua, enyaa nu. Lekee ame si tsatsa eyi dzi la ŋlɔmee hã. Wɔna ya, ele mía fofo Pikiya Mevor ƒe atata Aƒe yi fɔ, menye afɔ vɔ o. Míage ɖe mía Fofo dzi, míakpɔ ɖa be xotutu kawoe gale esi na mí ku ɖe ame si tsatsa le aŋlɔ me ŋuti. Miɖo ŋku edzi va yi be eɖe nu ɖeka eve aɖewo mena mí kpɔ ku ɖe teƒe ya ŋu. Ena mínya be le aŋlɔ mea, mame si tsa ƒe ɖeka koe nɔ anyi o, wɔme etɔ̃e. Gake enye dzidzɔ kple dada na ye be atɔkɔtɔwo la, wode dzesi woƒe teƒeawo. Lekee wɔnawo gale? Mina míage ɖe mía Fofo dzi. Mía Fofo, agbe ŋu ake be kaka dze míaƒe ame li nyuie. Akpe. Ee, egbea ganye dada be mí va ɖo atɔkɔ ee, dzi be yewo nye yewo ɖokui. Elabe ame yi ke edzi be anye ye ɖokuia, enya dada nɛ. Eye ne yi ŋu ƒo ge hã, eƒoa ŋu kɔ ɖe abɔ dzi tɔe. Nya ke le asiwò na ma kple viwòwo gbã. Le nyateƒe me, nya nye dadae nye nye degbe yi ke nye ʋegbe. Ale be ɖeviwo kpɔ mí le afi ya menye wonye o, ke boŋ wo dometɔ yiwo ɖe asi wo ɖokui ŋu ne wode gbe ʋegbea sɔsrɔ̃. Ale be enye nye dzidzɔ blibo be woava afi ya. Kpuie koa, abe ale mieve kluvi bɔ me le atɔ kɔ ene ɖe. Kluvisitsatsea, míegblɔe be emɔ etɔ̃e nɔ esi. Emɔ, emɔ gbãtɔ ye nye mía domi, domestic, English wogblɔ. Le ema mea, ya míetsɔ ame eɖoa míaƒe fenyinyi kple nuwɔwɔwo teƒe. Wokplɔ ame aɖewo dzonɛ, wo dometɔ aɖewo woɖo teƒe aɖe ne wonɔna. Afi memawɔ dometɔ aɖewoe nye fiashiɖiwo, alo etrɔ̃ kotsiwo e, woli. Kabakaba evelia ye nye aʋawɔwɔ. Dukɔ ɖe natso alo du aɖe natso adze nɔvia dzi ne wowɔe woɖu wo dzia, ke wokplɔ woƒe amewo atsɔ dui. Etɔ̃lia ye nye eyi nye amewo ɖo nyasitsatsa na wo koŋ, commercial slavery. ya woɖɔa gbe abe afia míele fia ene ɖe. Menye afia ye wokpɔ amewo le ne kluvie nye wonye kluvia o. Wozana eyia egbetɔa me, adzido me kple ɖafɔɖutɔwo me. Afi ma wova lé amewo tsonɛ kple amewo tsonɛ kplɔna. Ke ne wotso vea, teƒe aɖe le atɔ kɔ fia wɔwoe wokɔ wo ɖo. Hafi eŋu meli, eva lɔna eyina ɖe afi yi asitsala mawo tso. Yi ta be woaɖo ŋku ekluvi sitsatsa ma dzi, ale yi wo kplɔm wova tɔ kɔ hafi eŋu va lɔna ye wɔe be atɔkɔtɔwo, metsitsiawo ɖoe heɖo afi ya be wòanye ŋkuɖodzii. ne yo. Akpe, Ẽ, ena míenya be ẽ, kluvitsitsatsa ha woame etɔ̃e, gake ha gãtɔ yi ke ne woƒlea amewo evee drana le gbe taa, ye ƒe wɔnae no edzi, ye ƒe wɔna ƒe ŋkuɖodzie le atɔkɔ afiya. Ale be kpɔtɔewo la, wogale mía domii egbegbea? Woli egbegbe le kpɔɖeŋu me. Ẽ, miesee Be wo, be míaƒe gbegã dzi kple tɔwo maɖo asi ɖe eme wo viwo ŋuti ega xɔm ɖe wo ta, etsɔtsɔm ne amewo, wo kpɔkplɔm edɔwo ƒe yi me yi ke ɖevi me wo mele be wonɔ dɔ ma wɔm wɔm haɖe o. Gake yewo ko dzɔ nenema ke o, wova zu kluviwo ne ame yiwo si woƒo ga le. Nenema ke egbegbe-gbe nyɔnuvi aɖewo, wo dzilawo woxɔ ga ŋutsuwo si etsɔ wo tsɔ ɖɔ nu Eli, wo wo wɔwɔm ale be mɔ vovovowo li yi ke me mie totom ega le kluvi shi sa sa ɖie gba. Akpe, E meka ɖe edzi be ne nye dzila le aƒe me e mia ŋkɔ sem, meka ɖe edzi be adzi be ya do le kluvi shi tsa tsa me. Ye viwo hã nado le kluvisitsatsa me bakaa dzi be enye nusɔsrɔ̃ tɔxɛ aɖe na wò be nàde dzesii be egbegbea yeate ŋu agblɔ be kluvisitsatsa meli o, gake wò ŋutɔ hã ga kluvisi tsam. Mina míavo, mina míakpɔ wo gbɔdzɔe. Ele gbɔwò be nàwɔ wò ŋutɔwò ƒe tsatsia. E, fii míva, ame aɖewoe le teƒe ya nu eye ame aɖewoe ƒe dzikpɔkpɔ te teƒe ya le. Meka ɖe edzi be le míaƒe tsaɖiɖimɔwo mea, teƒe aɖewo míado ɖo miakpɔa, abe ŋevi enea, anye nu yi ke agbe dzi na wò. Elabe ame gobii aɖeke mele teƒeawo, teƒeawo dzi kpɔm o. Míada akpe na mía Fofo yi ke míva do goe le afia. Eya ye ke menya be afia ye ke ye mekpɔ agbalẽ aɖe le fofonye aƒetɔ gbɔ dosu ƒe edrɔ̃ me. si ke nye afiatsogbalẽ aɖe ye mekɔe yi ne aƒenɔ wova eɖo nɛa ɖe afia. Efia be ne míese gɔmea, teƒe ya ɖoɖoa enye teƒe aɖe yi ke mieɖo be yewoakɔ atsi e nyigbanyawɔwɔ nu. Ee, nana mae. Akpe. Ale be gaƒoƒoa ma aƒenɔ abla kumasa ye nye emɔ me fia ne keta mi da kpe ni be ete da fɔ ya ɖo ma hui ne ye ma da fɔ ka ba wa teƒe ya ma nɔ nye gba mia kpɔ ale be le o dzi kpɔkpɔ te a fi ya go dzi ya eli egba Ke asitrɔtrɔ ɖewo gale ŋgɔ yi ke mi de to ŋu be yewoawɔ yi ke be teƒe ya na aga aɖɔ atsyɔ̃ wu eya. Me ɖe kue nye tɔɖevi ɖeka le ege wo yɔnɛ be Dennis Adalete. Wo kple ame yiwo va wɔ research hafi míewɔ afia numekukuwo. Woɖo afia wo nu ƒom ko wogbɔna va ekpɔa dzi afia hege atu ɔfisiwo ɖe dziaƒo ye nye ɖoɖoa le to me na mí. Akpe. Ee, meka ɖe edzi be ne wònye be míekpɔ teƒea ɖewo le kpɔɖeŋu me ale yi ke wobla mɔ alo woƒo mɔ ƒe nɔnɔmetata yi wowɔ ne míakpɔe fifia womegale nɔnɔme nyui aɖeke me o. Gake ye ma mía fofo gblɔ be yewode ɖoɖo to me yi ke be yewoagbugbɔ agatrɔ asi teƒe ya nu ale be ye wònye be etsi eƒom E nɔ e nutatawo ƒoma ye wɔe be wo gbegblẽm kaba ta yewo be yewoa awɔ gbadɔ ɖe afi ya dzi. Ma didi o, meka ɖe edzi be wò hã nye ʋevi. E nye dada na wò be teƒe ye wɔwɔ no tɔxɛ. Ne gomekpɔkpɔ ɖe le wò hã si o alo e ŋutete ɖe le wò hã si o ne be ya akpɔ teƒe ya wo gbɔa, atea na mia nya faa. Mia da akpe na mi. Ɖo enya ɖeka kpɔe. Wa dzigodzigo be so ɖe gbe miawo nɔ aŋlɔ ba dzigodzigoe ke so ɖe gbe miawo nɔe. Dzigodzigo ke so ɖe gbe miawo nɔ aŋlɔ ba dzigodzigoe ke so ɖe gbe miawo nɔe. Aŋlɔwo so tu so tu ya va ƒe. Ŋlɔwo so yi so ye ya va ƒe. Bavawo ŋutsu ame sia kuwo lo be so ɖe gbe miawo nɔ aŋlɔ ba dzigodzigoe. Kpe so ɖe gbe miawo nue. Mama yakagbe enye nyɔnu na ŋlɔwo ye dadavia ɔme tɔ wo ya tsi e agui ʋa ye wo dɔ ahɔn gbadza ye wo yi ya de tu ewu amɔ ye yakagbe va nye nyɔnu fia ne aŋlɔ ye ma tsɔ kpui. Akpe.